Александра Егоровна билигин хаамай төрөппүттэр дьэ оскуолаҕа аһаяккаларын бары биэрдилэр. Ол гынан бар сорохтор сахалыы кылааска биэрэбин дуу, атын кылааска биэрэбин дуу диэн эмиэ мунааран сыр буолуохтаахтар уонна биир сүрүн улахан боппуруостара мин оҕом оскуолаҕа киирэргэ бэлэмнээх дуо диэн үксүн долгуйаллар дьин ону хайдах билэбиний хайдах бу хаалбыт бириэмэҕэ дьарыктыахтаахпыный сааһа ситтэ дуу сиппэтэ дуу диэн дьэ долгуйаҕа иһдэр буолуохтаахтар оннуйан туох санаалаахпыный оттон оҕо оскуолаҕа киирэргэ бэлэмнээх буолбутун туһунан кэпсэтии бу олус дириҥ уонна киэҥ кэпсэтии онуттан билиҥҥи төрөппүттэр оҕолорун үөрэхтээх буолуутугар уонна оҕоҕо сөптөөх үөрэх усулуобуйатын

үлэ тухары сиҥҥэ биир быһаарар. Ол гынан баран билигин да курдук болҕомто ууруллар бу оҕо тыла-өһө сайдарыгар, толкуйдуур дьоҕуругар уонна булунаҕына бэйэтэ бу сатабыллаах буоларга туох эрэ төрүт ньымалары

Бис саһыгырчыт, бу илиитэ тугу гыныаҕын, мииһитэ тугун ону хатан ырыта толкуйдуур буолуохтаах. Мииһитэ тугу толкуйдаабытын сатаан оҕо тылынан боростуойдук бэйэтин саһыгырчыттыын түҥ кылгастык да буоллар кэпсиир кыахтаах буолуохтаах. Дьэ ити үс ситим бэйэтигэр сөп түбэстэҕинэ улаатар

Онно Дьөгүөркүн хайдах сыһыаннаһыахтааҕын төрөппүт итинтэн тугу билиэхтээҕий диэн. Итиннэ төрөппүт холобура информацияны ылынбатах, онно кини ис хоһооннорун өйдөөбөт буоллаҕына, учууталларга хаачыстыбаны ситиһэргэ наһаа уустук. Итиннэ Алта уу эрэннэн өлөрдүм, онно дьэ мин оҕом ханнык ыстатыйкаҕа сылдьарын тэбиитэ уонна бу мантан үөһэ тахсарыгар киниэхэ туох усулуобуйа көмө нааданый диэн төрөппүтүттэн бииргэ табылдьыахтаах. Ити сахалыытын таба өйдүүр инниттэн төрөппүт эмиэ сахалыы аалын Онтон дьэ хайа тылынан оҕотун өрүтэ билбит Абылаана дьиэ кэргэттэн тутулуктаах, эһигис көтүн дьиэҕит иһигэр сахалыы кэпсэтэр-ипсэтэр сахалыы толкуйдаах Ньурбаҕа кытына омугутун сахалыы тылынан билэргэ олоҕурдук. Өйдөбүллүктэр бөһүлүктэр бары этэллэр дии, оҕо толкуйа сайдар,

Ити сахабын ылаллаҕа дии. Оннук өйдөбүллэр эмиэ бааллар. Ол гынан баран оттон сахалыы дьиэ кэргэҥҥэ иитиллибит оҕо аҥардас соҕотох нууччалыы хайдарын хайдыы эрэ саарбахтыыбын. Төрөппүт хайдах бу эһээтэ бэйэтэ нууччалыы оҕолору кытта кэпсэппэт буоллахтарына, төрөппүт дьиэ кэргэҥҥэ нууччалыы кэпсэппэт. Оҕо кэннин кэпсэтэрин нууччалыы Тэлэбиисэрин былиһигины кытта кэпсэтэрибит, компьютерин кытта кэпсэтэрибит уонна ол сылынан баран хаалбыт уонна дьоҕур телефиҥҥэ, ютубка үөрэммит биитилэр түөрдүттэн уонна тыа иһигэр боҕолоро кинини кытта кэпсэтэр онно тыына айгы хоҕа барта телевизор, компьютер, ютуб буолан хаалбыт төрөппүт биэти дьиэ кэргэҥҥэ билэн оҕону кытта кэпсэппэт, ипсэппэт буоллаҕына оҕо тэнник эйгэҕэ сыстан хаалалларын оттон Бэйэтэ бэйэтигэр сылдьан сайдыытыгар төннөн турар ситэ кыаҕын туһаммакка хааллар. Дьонтон оҕорто сүөккэ кылааска таххан истэҕинэ кинини ханнык баҕарар тылынан оскуолаҕа үөрэттэриэххэ. Улаата оҕо тоҕуһугар уон илигир тылы олох төрүт тылын баһылаабыт буоллаҕына,

Итинтимэр кылаат наадатын сөп. Ситэ турумматах ресурсата баар буолуон сөп. Итинтэ саамай олохтуох кэмҥэ куттаран көннүллэр. Охсомматыттан билигин дьиэ кэргэн араастаах дьиэ кэргэн нууччалыы иитиилээх нууччалыы өйүнэн-санаанынан аһалайтаран оннук дьиэлигэр кэпсэтэр ипсэтэр буоллаҕына оҕотун сахалыы оҕототтуу оскуолаҕа биэрэн баран аны дьиэ кэргэн биир да сахалыы кэпсэтэр киһи суох Оҕо оҕотоҕун оскуолаҕа хахалыы үөрэнэр диэн аны куорат сиргэ оннук төрөппүттэр консультацияҕа кэлэллэрэ элбээтэ. Оҕобут учебнигын өйдөөбөппүт, оҕобут тэтирээтэ сатаан толорбоппут. Эбээбит эһэбит кытта нуучча оскуолата үөрэммитэ диилэр. Төрүччэҕинэ биллэн турар бу оҕо оҕотоҕун сахалыы аҥардас оскуола эрэ кыаҕынан хайдах сайдан барар эбит.

Кини ол кыратыттан ол дьарыгынан дьарыгырбатах ханнык эрэ анал кружокка ингэ студияҕа кыра эрдэҕиттэн олох сылдьыбыт буоллаҕына, ону салгыыр күндүк сөптөөх. Оттон маленький класска киирээт даҕаны кини оскуолаҕа ситэ адаптация да бара илигинэ, элбэх кружогунан, секциянан оҕо өйүн-санаатын буккуйар олох туох даҕаны суолталааҕын минньинэн кэлбиттэр. Оҕону онно-манна элбэх кружокка, секцияҕа суруйтарартан, кинини онно элбэхтик ытыннаран били нагрузканы үөскэтэртэн төрөппүт туттунуон наада. Манна бириэмэ кэлиэҕэ. Дьэ иккис кылаастан саҕалаан оҕо эбии икки кружокка сылдьыан сөп, дьарыктаах буолуон сөп. Оттон маҥнайгы кылаас оҕолоругар эбии э, сайыннарыылаах дьарык Эбии чаас оскуола аайы баар, ол онно оҕо сөптөөхтүк сайдарыгар, уруһуй даҕаны, ырыа даҕаны иҥнэр-туттар, сүүрэр-көтөр ньымалардаах уруок чаастара кружоктар оскуола иһигэр бааллар. Төрөппүт оҕо сылдьан бэйэтэ ситэ ылбатах дьарыгын барытын оҕотун нөҥүө ыытаһатаан дьарыктанар кэмэ кэлэрин билимэ бар. Эт, оҕо били бастаан талбат тыла дии, төрөппүт тала дии. Онон маныаки кылааска киирдэҕинэ оҕоҕо сүрүн дьарыга үөрэх. Уонна кини бу ааҕыы эйгэтэ, кинигэ эйгэтэ, сурук-бичик, уруһуй эйгэтэ манна киирэн уруогу уруук курдук ылынарыгар. Дьиҥнээхтии үөрэҕи мин сүрүн дьарыгым диэн ылынарыгар бу оскуола манна сүрүн буолуохтаах. Учуутал манна сүрүн киһи буолуохтаах. Оттон оҕо ону кытта кэккэ араас чааһынай дьарыктарга, араас оскуолаҕа барытыгар даҕаны киниэхэ сүрүн дьарык өйдөбүлэ арыйыы тутахта олохсуйар. Ол гынан баран оҕо дьэ үөйдүүрүттэн биэриттэн ханнык эрэ студияҕа дьарыктанар олох анал дьарыктаах буоллаҕына, оскуолаҕа киирдэҕинэ ону быспакка эрэ салгыы бара турар ордук эмиэ оннук сылтаҕа. Онон диэбит инник икки тус тустарыйдаах болор дьиэҕэ үлэ диэҥҥэ бу дистанционнай үөрэх саҕаланыаҕыттан төрөппүт бары эдэр буолла дии. Тэбис тэҥэ оҕотун кытта өссө сороҕор олох да бэйэлэрэ ааҕаллар да баҕалар. Ити ыйытыыга төрөппүттэр кэнники эппиэтистиэхтэрин наада билиэн кинилэри дьиэҕэ үлэ долгутара наадата суох. Оскуола булан баран оҕоҕо сорудах бэриллибэт диэн үөрэхсийбит буолуохтаах, ол кэмҥэ маҥнайгы кылааска анал дьиэлээҕи сорудах диэн бэриллибэт, манна оҕо ситэ оҥорботоҕун ситэрэн эбэтэр бэйэтэ баҕатынан көрөн дьарыктанарыгар онно кыах бэриллэр. Оттон дьэ тоҕо оҕо дьиэтээҕи сорудаҕы оҥоруон баҕарбатый диэн ити наһаа улахан тиэмэ. Дьол оҕо сорудаҕы оҥоруон баҕарарын туһугар манна первый кылаас аны суолталаах

Ыл олор аах диэн буоллаҕына ити арыый бастакы кэмнэргэ оҕоҕор соруйуу көмөтүнэн толоруу диэн буолан хаалар дии. Ону оҕо самый главное первый класска оҕо үөрэнэрин наһаа сөбүлүөхтээх. Үөрэх диэн дьарыктан олох астыныахтаах уонна бэйиэтин тугу эрэ билэргэ-көрөргө тардыһар кыалан ылыахтаах дьэр дьоҕуна бу киниэхэ хаамай улахан ситиһии уонна үөһэ классарга тахтарыгар кинилэр киниэхэ бу олус наадалаах сатабыл үөрүйэхтэрэ буолуохтара сөп

Бу билиэҥҥэ итэҕэккэ. Ол аата билигин оҕону оскуола тиийэргэ бэлэмнээһин диэн төрөппүт манна бигэр сыыстарын сөп оҕоҕо дьэ оскуола киирэрин чугаһаата дьэ олохтонон суруйуохтаахпын оччону ааҥгахтаахпын көр ол ыаллар оҕолору оччо аахпыт бачча аахпыт диир буоллахха бу оҕоҕо үөрэххэ түһэнэр

Уһата уон минутистата мин бу дьарыктанабын ээ, мин дьарыктаахпын диэн аҥы чаастаахпын. Аны туттар малларын, туттар бу кинигэтин тэтэрээтин мин бартын олох эппэттэн оҕону онно дьарыстыы күүрэдиэх. Үрүкзээги хомунарга билигин үөрэтиэххэ наада, уруучка хамнаһытыахтааҕый, пенал ханна буолуохтааҕый, ону дьаарыстана үөрэниитэ дьэ кэриҥи тэтэрээһинэ билигин саҕаланар. Хатаан таҥаһын көрүнэргэ үөрэниэх ханаата, таҥаһы дьаарыстанарга үөрэниэх ханаата оҕолор физкультураҕа баралларыгар кыайан тахсыбакка дьэ учуутал хайдах түөртүн оҕону таҥыннарыаҕа иитин баҕан боппоҕос. Аны физкультураттан кэлэн таҥастарын кыайан булан таҥнан тэтэрээттэрин ручкаларын кыайан дьаһанан рюкзактарын кыайан хомуммат оҕо сылтан сыл элбээн иһэр. Самое главное билигин ол аны ити социальный боппоҕостор социальный өттүттэн бэлэмнээх буолуу

Бэйэтэ инициативалаан бэйэтэ баҕаран туран тугу эрэ дьарыгырарыгар итиннэ эмиэ бэйэҕит бастаан көрүнэ олоруохха наада. Оҕону үчүгэйдик линейканан туттарга, кыптыыйынан кыайарга, хараллааһынын сөптөөхтүк олох бэриллибит ойууга сөп түбэһэр гына кыраасканы оҥорорго, уруучканы сатаан тутарга, тоҥолоҕо остуол үрдүгэр уурарга, сиһи көнөтүк тутарга Уонна киһини истэр кэмҥэ киһини утары көрөн болҕомто истэр кэмҥэ үөрэтэххэ наада билигин. Ааҕарынан, суруйарынан үлүһүйэрдээҕэр оҕону сөптөөхтүк олорорго эмэ уонна сөптөөхтүк охсуһулана кэлэргэ үөрүйэхтэри баһылыылар ол онон дьарыгырыахха наада диэхинэбин мин сөп. Харандыа тулалыгытыйан тугуй диэн диэки атынан мостаҕа хайаан да тиийэммит буолуохтаах. Оҕо билигин кырааскалыыр да буоллаҕына, өскөтүн телевизор да көрөр буоллаҕына, оттон үөрэҕинэн дьарыгырар буоллаҕына asuутунна. Икки атаҕа хайанна, оҕо тобугун хайаан, олох хам тутуһуохтаах, тобугун икки ардыгар маннык олордоҕуна бэйэтин сутуругун атар буолуохтаах. Икки тоҕолоҕо хайаан да остуойдүөн баар буолуохтаах киһи истэригэр уонна суруйарыгар эмиэ Уонна манна олоппос хайдах олорор оҕото барыта көмөр. Аһа, итиннэ барыта сөп түбэһиэхтээх. Тоҕо атах муостаҕа тирэнэрий, тоҕо хостуолга тирэнэн ииппэтэххэ буоллаҕына, ити болҕомтолоох буолууга уонна миини кэлэр информацияны ыларыгар, настройтанарыгар тутаттаах. Оҕо компьютер кириэһилэтигэр эргичиҥҥэ олорон уруок ааҕарындаһан тахса көрөөччү Zoom-га төрөппүттэргэ итиннэ сүбэлиирин кинилэр гынан оҕону сөпкө олорорго, сөпкө илиитинэн туттарга уонна киһини хатаан истэр муннуга аһын хомолҕотунар. Оҕолор истэр дьоруурдара билигин олох уларыйда. Оҕо информацияны телевизорга, компьютерга эрэ көрө үөрэнэн Барыта сири-туой өҥөлөһөр, барыта маннык эмоциональнай туомалар, онно буллаҕына барыта хамсыы турар информацияҕа өйө-санаа толмолук аһары олорон хаалбыт. Но ити буоллаҕына оскуолаҕа киирдэххэ мэһэйдэрин үөскэтэр. Ол иһин билигин эһиги оҕут хаамай кырата ситтин ньире

Ититтэн салгыы ирдээниэххэ да наада, салгыы бэйэтэ баран иһиэҕэ. Онуттан дьоннор итини барытын ханна ааҕабытый, били истэбитий диэтэхтэринэ, быйыл күһүн, былырыын күһүн мин маннык кинигэм тахсыбыта. Ситимнээх үлэм сааһыламмыт санааларыттан диэн бу кинигэ билигин оттон олох аҕыйах хаалла биэс жүз экземпляр таххыбыта онтон өссө эбии кыратык таҕыста онтон заказ баар буоллаҕына университекка бэчээккэ тахсыахтаах Аны үөһэ түһэр кырылла сылдьарынан оҕом үөрэниэх баҕарбат тоҕо диэн бу кинигэ аата оҕо үөрэниэх баҕарбатын туһунан буолбатах. Кинигэ иһэ буоллаҕына манна ийэ оҕотун күүтэр тоҕус ийэ хайдах барарый? Бу кэмҥэ оҕо нервнэй систиэмэтигэр уонна инники оҕоҕор наадалаах туох өрүттэр дьайыылар баалларый? Оҕо хайдах бу күн сиригэр көрбүт күнүттэн хайдах сыылара, тугу оонньуура, биир сааһыгар тылы тугунарыттан Күн-дьылын оскуола киирэригэр туох сибээс баара. Оскуола киирбититтэн кини бэһис алтыс кылааска тапталытыгар туох сибээс үөскүүрэ уонна оскуоланы бүтэрэн үөрэххэ киирэн баран хайдах адаптация барарга киһи хара буола таккыытыгар манна дьайыы баара уонна итиннэ барытыгар төрөппүт хайдах буола кутаабай, хайдах саҥарыахтааҕый, кэпсиэхтээҕий диэнэ бу кинигэҕэ